Ýigrimi gram natriý hlor, nahar duzuny iki ýüz otuz gram suwda eredildi. Emele gelen duzly suw erginde duzuň ergindäki massa boýunça konsentrasiýasyny hasaplaň. Massa boýunça konsentrasiýa biz nähili hasaplaýardyk? Formulamyz massa erän madda bölmek massa ergin köpeldilen ýüz. Erän maddamyzyň massasy näçe şu taýda biziň? Ýigrimi gram. Erän maddamyz ýagny natriý hlor. Indi erginimiziň massasy näçe şutaýda siziň pikiriňizçe? Iki ýüz otuz grammy erginimiz? Ýok. Ýalňyşarys eger iki ýüz otuz diýsek. Iki ýüz otuz gram suw bar. Diýmek erginimiz näme bolýar? Suw bilen duzy goşýarys. Ýigrimi goşmak iki ýüz otuz. Netijede ýüze köpeltsek, onam ýigriminem iki ýüz elli bölüp ýüze köpeltip görsek, biziň massa boýunça Konsentrasiýamyz sekiz göterim çykýar. Aşakdaky erginlerdäki eran maddalaryň massa boýunça konsentrasiýalaryny hasaplaň. A. Ýigrimi gram şeker altmyş gram suwda eredilýär. B. Ýigrimi millilitr etil spirti etil spirtiniň dykyzlygy mertdir bärde suwda eredilýär. Netijede iki ýüz elli millilitr ergin emele gelýär. Erginiň hem dykyzlygy mertdir.

Birinji soragymyz aňsatdy. A bölegi indi B-ni aýratyn işläliň. Ýigrimi millilitr etil spirti suwda eredilýär. Ilkinji nobatda ýigrimi millilitr etil spirtini e, massa grama geçireliň. Onam dykyzlygyň formulasynyň üstünde geçirýäs. Massa boýunça konsentrasiýa bu formulany şeýle häzirlikçe ýazyp goýaýyn. Bu näme diýmek? Massaştaýd erän madda etil spirt bolýar, şonuň üçin massa etil spirdi bölmegem massa ergin diýdim köpeltmek ýüz formula boýunça. Indi dykyzlyk dykyzlykdan, ýagny etil spirdiň dykyzlygyndan etil spirdiniň massasyny tapalyň. Dykyzlygy etil spirdiniň 0,8 beripdir bize. Oňam formulasy ýagny dykyzlyk deňdir massa paýlanan göwrüm, göwrümem 20 ml berdi bize. Ýagny massa etil spirt näme bolar onda ýigrimi köpeltmek nol sekiz oda on alty gram indi şu formulada massa etil spirtini tapdyk on alty gram indi biz nämäni tapmaly erginiň massasyny tapmaly erginiň massasyny näli tapýas netijede iki ýüz elli millilitr ergin emele geler Şu taýdaky soragda berýän zatlaryna üns bilen serediň, iki ýüz elli millilitr suw emele gelýär diýmeýär şu taýda, ergin emele gelýär diýýär. Ergin näme diýmek? Etil spirti bilen suwuň ikisiniň goşulan göwrümi. Ýagny ýigrimi millilitr etil spirti bolar, galan iki ýüz otuz millilitri suw. Suwuňkyny bilmek hökmanda bize erginiňkini beripdir özi, iki ýüz. elli millilitr ergin. Indi bu ergini biz şu taý iki ýüz elli millilitr diýib ýazybilmeris. Massasyny tapmaly. Ony nähili tapýas? Onam erginiň dykyzlygyndan tapýas massasyny. Dykyzlyk ergin, massa ergin, göwrüm ergin. Göwrüm ergin belli bize iki ýüz elli. Şu belli bize birem dykyzlygy belli erginiň. Şondan şul ikisini köpeltsek massasyny taparys. Eýranda gyzlyk nol togsan sekiz, her günem iki ýüz elli millilitr. Nol togsan sekizi iki ýüz elli köpeltsek, iki ýüz kyrk bäş gram bolar. Onda erginiň massasy iki ýüz kyrk bäş gram, erän madda, ýagny etil spirtniňki on alty gram. Diýmek, formulamyza görä, ýerli-ýerine goýaýmaly. On alty bölünik iki ýüz kyrk bäş, onuň ýüze köpeltýäs. Jogabymyz alty ýarym göterim. Dowam edýäs. Bir litr bir molýar natriý gidroksid ergini nähili taýýarlanýar? Natriý gidroksidiniň molýar massasy berlen. Molýar konsentrasiýa biziň formulasy nämedi? Mol erän madda bölmek ergin göwrümi. Bärde bir molýar Malýar konsentrasiýasy berlen, ýagny bir malýar ýazýas. Göwrümi berlen ergin bir litr ergin diýlipdir. Bir bir bire köpeldýäris. Erän maddamyzyň mol çykýar. O-da bir mol natriý gidroksid. Bir mol natriý gidroksidimizem massasyny e, massasyny eşsek, ýagny bir molunda da on 40 gram bar. Diýmek, 40 gram natriý gidroksidini 1 litr suwa eredip, Şu ergini taýynlap bileris. Ýöne bärde erginde natriý gidroksidiniň göwrümini az, ýok hasap edýäs. Käbir halatlarda diňe suwuň göwrümini erginiň göwrümi bilen deň diýip alynýar. Sebäbi indi duzuň ergini has ujypsyzja, gaty kiçi bolany üçin şeýdilýär. Bu soragymyzam aslynda aňsat sorag. Otuz gram natriý gidroksid suw döredilýär we alty ýüz millilitr ergin emele gelýär. Emele gelen erginiň malýar konsentrasiýasyny tapyň. Biziň formulamyz nämet malýar konsentrasiýa, mol erän madda bölmek göwrüm ergin. Erän maddamyzyň moluny tapmak üçin gram belli, ýagny moluň formulasy n deňdir massa paýlanan malýar massa. Otuz gramy Biz mola öwürmeli. Şu taýda molumyz paka endik goýdum we göwrüm nol alty litr. Alty ýüz millilitri litre geçsek müňe bölers. O-da üç, üç otur. Ýerde süýşer ýagny bir otur, iki otur, üç otur. Bu eýýäm bärsi matematikadan bilmeli zadyňyz. Nol alty litr. Mol deňdir massa paýlanan malyar massa. Bu formuladan mol çykardym ýagny massa otuz, malýar massa-da kyrk. Nol ýetmiş bäş mol. Nol ýetmiş bäş molumy bärek tuşlaýyp goýdum. Paýlanan nol alty deňdir bir ýigrimi bäş malýar. Diýmek, natriý gidroksidiniň malýar konsentrasiýasy bir ýigrimi bäş. Dowam edýäs. Dört ýüz millilitr nol ýarym Nol tüen ondan bäş malýar demir nitratyny ergin almak üçin näçe gram demir nitrat gerek? E, malýar massasy berlen. Ýene ýaňky formulamyz malýar konsentrasiýa mol bölmek ergin göwrüm. Malýar konsentrasiýamyz biziň şaýt 0,5 ýerine goýduk. Ve göwrümimiz biziň 400 millilitr bolan üçin 0,4 litr diýip alýas. Şu taýdan mol çykarýas. Nol bäşi nol dörde köpeldýäsem biziň molumyz çykýar. Nol bäş köpeltmek nol dört. Nol iki mol. Nol iki mol nämäniň moly? Şunuň mol sany. Indi şu formula boýunça mol sany nol ikini şu taýy goýýas. Malýar massada belli. Netijede biz massany tapyp bileris. Ýagny ýerli ýerine goýuşdyrdyk. Massa deň bir nolky köpeltmek ýüz segsen, o-da otuz alty gram. Diýmek, otuz alty gram demir nitrat gerek eken. Metil spirtiň suwly ergininiň massa boýunça göterimi, ýagny on alty prosenti metil spirt diýýär we erginiň dykyzlygy nol dokuz bolsa erginiň malýarlygyny hasaplaň. Muny nähili hasaplaýarys? Malýar massasy berlen. On alty prosent diýse massa massa boýunça prosent on alty diýse siz şeýdip alyň on alty gram erän madda ýagny metil spirti bölmegem ýüz gram ergin diýip alýaňyz ýüz gram ergin Mydama şeýle soraglarda, ýagny prosentli zatlarda eger massasyny bermedik bolsa, ýöne massa prosentini beren bolsa, on alty prosent diýse, on alty gram erän madda, ýüz gramam ergin diýip alýaňyz. Indi bärde ýöne bize malýarlygy kesgitläň diýýär. Şu taýda biz erän maddanyň moluny tapdyk. Nädip tapdyk? Moly erän maddaň deňdir on alty gram bölmek malýar massasyna bölýäs o-da otuz iki. Nol bäş mol. Erän maddanyň moly nol ýarym mol. Indi biziň malýar konsentrasiýa formulamyz mol erän madda, ýagny bärde nol bäş, bölmegim litr ergin. Litr ergini nädip tapýas? Erginiň massasy belli ýüz gram, Massasy belli bolsa, massasy hem belli, dykyzlygy hem belli, dykyzlygy ine şu taýda, dykyzlygy hem belli bolsa erginiň, onda onuň göwrümini tapmak aňsat. Ýagny dykyzlyk formulasyndan nol dokuz dykyzlyk, massa ýüz gram diýip aldyk biz erginiňki. Şonda erginiň göwrümi bir ýüz on bir millilitr ýa-da nol on bir litr bolar. Nol on birem ýerine goýýas. Nol bäş hem goýýas, ýagny nol bäş mol erän wagtda nol on bir litr ergin formula boýunça netijede dört ýarym malýar metil spirtiň malýar konsentrasiýasyny tapdyk. Üç ýüz millilitr, nol dört, malýar kükürt kislotysy erginine bäş ýüz millilitr suw goşulýar. Emele gelen erginiň malýarlygyny hasaplaň. Şu hil soraglarda nädip işleýäňiz? Munda bir zady berk belläň, şunuň mol sany hiç wagt üýtgemeýär. Aýdaly, üç ýüz millilitr. Şunuň göwrümi üç ýüz millilitr bolsun. Içinde-de nol dört malýarlyk kükürt kislotasy bolsun. Nol dört malýarlyk kükürt kislotasy. Soňra şuňa bäş ýüz millilitr suw goşanymyz bilen üstüne şeýleräk bolar, bäş ýüz millilitr. Göwrüm üýtgär, ýöne şunuň mol sany üýtgemez. Sebäbi suw goşulýar bize, kükürt kislotasy kislotasy goşulanok, şunuň üstüne suw goşulýar. Diýmek, kükürt kislot kislotasy goşulmasa, kükürt kislotasynyň moly üýtgemeýär. Onda şulary häzir aýryşdyraýyn. Başdan dowam edýäs. Ýagny iňlis dilinde men bärde berlip goýdum. En solute ýagny mol sany in concentrated solution we en solute in dilute solution diýilýär. Ýagny erginde şunuň moly üýtgemeýär diýmek. Onda şunuň moly nädip taparys biz? 300 millilitrimiz aslynda 0,3 litr bolar. Şony 0,4-e köpeltsek şunuň moly bolar.

Şükür kislotasynyňky. Soňra ergine bäş ýüz millilitr suw goşuldy diýilýär. Ine başdaky biziň erginimiz üç ýüz millilitrdi. Soň oňa ýene bäş ýüz millilitr suw goşduk. Jemi sekiz ýüz millilitr bolar. Emele gelen erginiň malýarlygyny kesgitläň diýýär. Malýarlygy aňsat. Emele gelen erginiň malýarlygyny kesgitlemek. Moly belli, üýtgemeýär, nol on iki mol. Sekiz ýüz millilitrem nol sekiz litr bolar, nol on ikinem nol sekize bölsek deňdir, biziň molýar konsentrasiýamyz çykýar. Formula boýunça etseňiz, başdaky moly, molýarlyk köpeldilen göwrüm we soňkynyň molýarlyk köpeldilen göwrüm formula boýunça etip göreliň, ýagny nol üç köpeltmek nol dört deňdir, nol sekiz köpeltmek molýarlyk soňky. Netijede malýarlyk nol on bäş çykýar. Bärde-de nol on iki, nol sekize bölseňizem şo bir zat jogap. Ýagny esas zat bärde şuny şuňa köpeldip mol sanyny tapýaňyz. Şu mol üýtgemeýär üstüne ştaýk suw goşulany bilen kukurt kislotasynyň moly üýtgemeýär. Ýöne göwrüm üýtgedi täze erginde. Diňe göwrümini nol sekize böläýýäňiz. Şeýdip jogap çykýar. Demek, üç ýüz millilitr nolki malýar azot kislotasynyň ergine iki ýüz millilitr nol on bäş azot kislotasy ergini goşulýar. Emele gelen erginiň malýarlygyny hasaplaň diýýär. Şeýle bir gabymyz bar. Ýene bir gabymyz bar. Şul ikisi şu gaba goşulýar. İkisi bilelikde şu gaba goşulýar. Birinjimiziň göwrümi 300 millilitr. Ikinjimiziňki iki ýüz millilitr. Ikisini goşsak, üç ýüz bilen iki ýüzi, üçünji gabymyz bäş ýüz millilitr bolar. Üçünji gabymyzyň göwrümi belli bäş ýüz millilitr. Mol sany näçe bolar? Şunda näçe mol bolsa, şunda näçe mol ikisiniň goşulany bolar. Nädip hasaplaýas mol sanyny? Üç ýüz millilitr nol üç litr bolar, ýagny nol üçi köpeltsek nol ikä munuň moly çykar. Bu ýerde-de nol ikini, näme üçin nol iki, iki ýüz millilitr bolany üçin köpeldýäris nol on bäşe. Şonuň moly çykar. Ikisini goşsak şu taýt mol çykýar. Dowam edýäris. Ýagny bärde şular aýraýyn aýratykça. Ýagny birinji nol üçi nolka köpeltdik. Birinji gapdaky mol sany çykdy. Näme üçin nol üçi nolka köpeltdik? Formulamyz bardy biziň. Malýar konsentrasiýanyň formulasy deňdir mol ergin bölmegim göwrümdi. Bärde göwrüm ergini üç ýüz millilitr, ýagny nol üç. Malýar konsentrasiýada nol iki. Şonuň üçin nolki nolça köpeltip, birinji mol sany goşmak nol ikinem iki ýüz millilitr nol on bäşe köpeldýäris. Jem mol sany bolýar, onam bölýärsem jemi göwrüme iki ýüz millilitrle üç ýüz millilitr goşsak nol bäş bolýar, nol bäşi bölýäris, şonda soňky konsentrasiýa çykýar. X mydam? Nol on sekiz malýar. Iki malýar haşglor erginini, alty malýar haşglor erginini garyp bäş ýüz millilitr, üç malýar ýene-de haşglor erginini almak üçin başdaky iki malýar, alty malýar erginleriň hersinden näçe millilitr almaly? Şu hil soraglar nähili hasaplanylýar? Şeýle iki sany gap bar diýip göz öňüňize getiriň. Şuňky iki malýar. Muňky alty malýar. Ikisi goşulýar. Netijede şeýle ulurak bir gap emele gelýär. Bu gabyň ergininiňki bäş ýüz millilitr, başgaça nol bäş litr. Litre öwreýin. We malýar konsentrasiýasam üç malýar berdi. Indi näme edýäs? Şu ergindäki molyny nädip hasaplaýas? Haşy hloryň nol bäşi üçe köpeldýäs. Bu da bir ýarym mol bolýar. Bir ýarym mol. Iki malyar. Şunka göwrümine x diýsek, muň göwrümine y diýsek, onda muň moly 2 köpeltmek x, ýagny 2x goşmak 6y-imiz deňdir bir ýarym mol mol bolýar. 2x goşmak 6y-imiz. Dendir bir ýarym, sebäbi soňky göwrüm soňky ergindäki mol sany we x bilen y-imizem nol bäş litr, ýagny şda şuňky x göwrüm bolsa muňky y göwrüm bolsa soňunda göwrüm garylanda bäş ýüz millilitr bolupdyr. Onda x bilen y-imizi goşanymyzda bäş ýüz millilitr ýa-da litrde nol ýarym litr. Şu iki Deň iki deňlemäni goşup, iki deňlemäni garaz iki deňlemäniň arasyndan x bilen y çykaryp bolýar. Men bärde täzeden ýazyp görkezen, ýagny 2 mil 2 malýar x litr diýdik, 6 malýar y litr diýdik. Iki erginiň mollaryny goşsak, soňky erginiň mol sanyny bermeli. O da 2x goşmak 6y deňdir 0,5 köpeltmek 3. X goşmak Y-imizem biziň nol ýarym litr. Başgaça bäş ýüz millilitr, o-da nol ýarym bolýar. Litre geçsek, şu taýdan biziň X-imiz nol üç ýüz ýetmiş bäş litr, Y-imiz nol bir ýüz ýigrimi bäş litr çykýar. Jogabymyzam şu. Bärde şuny nädip çözmeli diýseňiz, Görk, şu taýda y-y beýläk geçirsek, x deňdir nol bäş aýyrmak y bolýar. Soňra şu taýda x-iň ýerine nol bäş aýyrmak y-y goýup işläp bilersiňiz. Şonda işlänizde y-ymiz nol bir ýüz ýigrimi bäş çykýar. Iki ýüz millilitr, nol bäş malýar H hlor, ýagny wodorod H hlor ergini sink metaly bilen reaksiýa girýän bolsa kadaly şertlerde näçe litr wodorod gazy emele geler? Kadaly şertler näme diýmek? Kadaly şertler diýmek temperatura nol gradus, we basyşam temperatura nol basyşam bir atmosfera basyş diýmek. Kadaly şertler bilen otag temperaturasy şol ikisini bulaşdyrmaň. Kadaly şertlerde temperatura nol gradus, otag temperaturasy ýigrimi bäş gradusdyr. Room temperature, käbir ýer kitaplarda ýigrimi dört diýip berilýär. Ýöne köplenç ýagdaýda ýigrimi bäş gradus. Şuň ýaly soraglary nähili hasaplaýas? Ilkinji nobatda şunuň göwrümi bilen malýar konsentrasiýasy berlen, oň netijesinde şunuň moluny tapýas formula boýunça. Ýagny biziň malýar konsentrasiýamyzyň formulasy nämedi? Mol bölünen göwrümdi. Şundan. Mol erän matda, göwrüm ergin. Nol bäş malýar, molumyz belli däl, nol iki litr. Litre geçdik. Nol bir mol biziň nämämiz bar eken, duz kislotamyz. Indi başdaky reaksiýa görä iki mol duz kislotasy reaksiýa girende näçe wodorod emele gelýär? Bir mol wodorod emele gelýär. Proporsiýa gurýas gysgaça aýdanymyzda. Biziň elimizde bar bolan mol bir mol, a şhlor näçe mol, x mol wodorotlan. Reaksiýa girer şu taýdan. Atanaklaýyny köpeldýäs iki x deňdir bir köpeltmek nol bir oda nol bir garaz x-imiz nol nol bäş mol wodorod çykýar. Indi bir molumyz biziň kadaly şertlerde ýigrimi iki bütin ondan dört litr islendik gazymyz Ýigrimi putin ondan dört litr. Nol nol bäş molumyz näçe? X. Ýagny moluň aşagyna mol, göwrümiň aşagyna göwrüm. Bärden hem bu proporsiýa bilen aňsatlyk bilen X-i çykaryp bilersiňiz, ýagny başga formula bilen, şu taýlaryny aýraýyn. Ýagny başga bir formulamyz bar, n bölmek n deňdir w. Ýetmiş birinji soragda näme diýýär? Ýigrimi ýedi gradus, ýagny şu selsius bolmaly, bäş ýüz ýetmiş milimetr siýmap basyşda sekiz de on müň litr wodorod gazyny, ýagny H iki, almak üçin nol dört molýar haşolar ergininden näçe litr gerek? Indi bu soragda e, yzdan gidýäs. Ýagny bize şu taýda temperatura berlen, basyş berlen we göwrüm berlen. Ýagny e, şu şu reaksiýa görä 1 molda, ýagny 2 mol 2 mol duz kislotasy reaksiýa giripdir, ýagny 1 mol wodorod emele getirmek üçin. Ýagny şu taýda şol proporsiýany ýazaly ilki 2 mol Duz kislotasy reaksiýa girende, ýagny H-hlor, näme 1 mol wodorod çykypdyr. 1 mol wodorod, asyl reaksiýa. Biziň elimizde näçe mol wodorod bardygyny bilemzok, ýöne şu taýda şony tapmaly. Biziň elimizde näçe wodorod bar, şony tapmaly. Sorag belgi goýdum. Ony nähili tapýas? Ony şu formula boýunça tapýas ýagny basyş köpeltmek gurum deňdir mol köpeltmek re köpeltmek ýagny re bir hemişelik temperatura indi basyşymyz näçe biziň bäş ýüz ýetmiş göni bäş ýüz ýetmiş diýip goýmaýasda bäş ýüz ýetmişi ýedi ýüz altmyşa bölýäs näme üçin ýedi ýüz altmyşa bölýäs sebäbi bir atmosferamyz deňdir ýedi ýüz altmyş millimetr siýmap basyşy Köpeltmek göwrümi sekiz deňinden kilometr bärde berlen deňdir. Mol köpeltmek Remez nol nol segsen iki. Muny gazlar temasyndan görüp bilersiňiz. Temperaturada gradusyň üstüne iki ýüz ýetmiş üç goşýas ýagny kelwinimiz hasaplamak üçin kelwin deňdir selsius goşmak iki ýüz ýetmiş üçdi formulamyz. Bärde Gradusymyz şu selsiusyň ýerine ýigrimi ýedi goýýas, ýagny kelwine geçmez üçin. Ýigrimi ýedä iki ýüz ýetmiş goşsam, üç ýüz bolýar. Üç ýüz. Indi şu taýda e, bäş ýüz ýetmiş ýedi ýüz altmyşa bölüp, on sekiz ýüz onunka köpeltseňiz, çykan jogaby nol nol segsenkä bölseňiz, soň ýene-de üç ýüze bölseňiz, garaz, şu taýda molumyz nol ýigrimi bäş mol çykýar. Nol ýigrimi bäş mol. Nol ýigrimi bäş mol wodorod bolýar. Ýagny şu sorag belginiň ýerine biz nol ýigrimi bäş mol tapdyk. Indi bärden hem proporsiýa gurýas. Nol ýigrimi bäş mol. Ýagny şu taýp x goýun. Iki mol duz kislotasy reaksiýa girende bir mol wodorod Çykarypdyr nol ýigrimi bäş mol wodorod çykarmasy üçin näçe mol gerek eger proporsiýa hasaplap görseňiz x köpeltmek bar x bolar deňdir iki ni nol ýigrimi bäşe köpeltseňizem nol bäş bolar ýagny nol bäş başgaça ýarym mol diýmek ýarym mol duz kislotasy gerek ekeni ýöne bize duz kislotasynyň moluny soranok Bize almak üçin şunça malýar duz kislotasyndan näçe litr gerek diýýär. Bize malýar berlen we mol berlen. Indi mol bilen malýaryň arasyndaky formula nämedi? Malýarlyk deňdir. Şu ýagny altmyş birinji soragda görüp bilersiňiz. Mol bölmek gurum. Indi bize malýarlyk berlen 0,4 deňdir. Molumyz hem belli 0,5. Bölmegem göwrüm. Göwrümi tapmak üçin nol bäş nol dörde bölmeli bolýar. Ýagny göwrümi bu tarapa geçirsek nol dördem bu tarapa geçirsek göwrüm deňdir nol bäş bölmek nol dört. Nol bäşi nol dörde bölsegem bir ýigrimi bäş bolar. Diýmek, bir ýigrimi bäş litr, bir litr iki ýüz elli millilitr diýseňizem bolar. Gysgaça bir butin ýüzden ýigrimi bäş litr ergin gerek eken. Nol dört malýar erginden bir butin ýüzden ýigrimi bäş litr ergin gerek. Jogabymyz şu. Indiki sorag geçýäs. Indiki soragda näme diýýär? 500 ml sekiz normal HKSO4 ergini taýýarlamak üçin näçe gram HKSO4 gerek? Indi size normallyk e, belki formulany gören dälsiňiz, täzeden ýazýan. Köp kitaplarda ýok. Ýagny normallyk N, N harp bilen bellenýär. Malýarlykdan sähel tapawudy bar. Formulasyny ýazaýyn. Massa köpeltmek A. A-myz ekwiwalentlik sany. Häzir A-nyň nämedigini doly düşündirjek. Bölmek malýar massa. 2M diýip ýazaýyn men. Köpeltmegem göwrüm. Indi Şu A harpy bize nätanyş, şonuň üstünde duralım. Meselem, haşgulorda A-nyň bahasy 1 bolýar. A deňdir 1. A nämäni aňladýar? Näçe sany wodorod bar? Meselem, haşkesodorda A-nyň bahasy 2 bolýar. Wodorod sany diýsegem bolar. Muny başgaça şaýda A-nyň bahasy 2. Esaslarda nähili bolýar? Onda gidroksidiň aýdan natriý gidroksid bärde skop bolýardy men. Natriý gidroksidde anyň bahasy bir, kalsiý gidroksid meselem. Anyň bahasy 2, sebäbi 2 sany gidroksid bar. Emma duzlarda nähili bolýar? Mysal üçin aýdaly natriý

Meniň üstümden kän durup geçmän, geçip oturmaýyn, erginler temasynda giňişleýin görkezipdim. Aşakda linkini goýaryn. Indi dowam edýäs. Garaz şu taýda amyz HKSO4-de 2 ýerli-ýerine goýuşdyraly. E, normallygymyz ýagny 8 N diýip berlipdir, 8 Demler biziň haşkesodordyň malýar massasy, ýagny wodorodyňky bir, kükürdiňki otuz iki, periodik tablisadan görseňiz, kislorodyňky on alty. Dört on alty hem on altyny dörde köbelip otuz ikini goşsaňyz, oňa-da bir kep ikini goşsaňyz jem togsan sekiz bolar malýar massasy. Togsan sekiz Köpeltmegem göwrümimiz bäş ýüz millilitr, onam litre geçsek nol bäş litr bolar. Bize maslany soraýar. Köpeltmegem amyzam iki diýdik. Şu taýda maslany hasaplamak üçin sekiz togsan sekize köpeltmeli, ony nol bäşe köpeltmeli, çykan jogap ikä bölsek, ýagny gysgaça maslamyz ýüz togsan alty gram. Ýüz togsan alty gram. Erginler baradaky tema şu taýda gutarýar. Öňki erginler temasyna iki sany sorag goşduk hem normal goşduk. Netijede erginlere degişli ähli zatlardan, e, ähli temalardan sorag taýynladygymyz boldy. Sag boluň, saglyk görüşeliň.